Laat me explicá un cos. Hopi di nos no ta huma. Hopi di nos no ta usa droga. Hopi di nos no ta bebe. Hopi di nos no ta gamble. Hopi di nos no tin niun otro un adiccion, pero practicamente nos tur ta adicto na nos telefon. Abo y ami. Laat me explicaba un cosa. El simple hecho que vos no puedes subir cama sin vos teléfono van bo, ta un adiccion. E simpel echo cu ora bo lanta meinte, e prome co cu bo ta wak na bo telefon, ta un adiccion. Ora bo ta bay come, bo ta, bo ta come cu bo telefon mani bo, ta un adiccion. Si bo ta drenta auto, bo ta atende cu telefon den bo auto, anto bo meta bisa bo mes, ah, me coki no ta bon. Awo si bo no ta bisa bo mes, Sinta den outo ku e kos ku mi ta hasi ku no ta bon ta nifiká bo ta den. Bo ta un adikto. Bo ta sinta den klas, bo ta sinta den training, loke sea. Bo ta na trabou, bo ta sinta ta tra, pero bo ta e selular ta riba bo skochi. Ora mi ta duna training. Mi ta duna training online. Mi ta mira e hende de mi, mi dilanti, pero mi ta tende, mi ta tende telefon ta, ta, ta, ta zona. Na mi explicaba un cosa. Bo no porting atención na un hende si bo ta bezig riba bo telefon. Kisas awor aki ku mi ta papia ku bo, bo ta riba un telefòn. Bo no, bo mente no por ta dos kaminda simultáneamente. Tur dia nos tin ku skohe. Every day we need to make choices. Ora mein ta habri. When the morning opens. Nos tin ku skohe ku nos ta lanta for dje kama i si òf no. We make a choice as to whether we get up or not. Nos ta skohe ku nos ta lanta pa e dal un baño, si òf nò? We choose whether we get up and have a shower or not. Nos ta skohe ku nos ta bai nos trabou, si òf nò? We choose whether we go to work or not. Tin sierto kos ta nos deber. There are certain things that are our Tin obligations. sierto kos ta nos obligashonnan. There are certain things that we must do. Pero siendo esei nos tin ku skohe pa nos hasi nan. But even so we need to choose to do them. Anto durante e henter dia. And during the entire day. Nos bida ta basá. Our life is based. Riba eskoho. On choices. I toma di desishon. And making decisions. Manera m'a bisa, nos ta kaminda nos ta awe. Like I said, we are here today. Pa motibu ku nos ta skohe. Because we made that choice. Mi ta e persona ku mi ta awe. I am the person that I am today. Por gran parti pasobra m'a skohe. For a great part because I chose to be. Mi ta traha kaminda mi ta traha. I work where I work. Pa motibu ku M'ha skohe. Because I chose to. Mi ta kasá ku e persona ku Mi ta kasá. I am married to the person I am married to. Pasobra M'ha skohe. Because I chose that. Mi tin e salú ku Mi tin. I am, I have my, my health situation the way it is. Pa motibu ku M'ha skohe. Because of choices I made. Mi ta den e situashon ku Mi ta den awor aki. I am in the situation that I am in now. Pa motibu ku M'ha skohe. Because of choices. is I made. Kiko esaki ta bisa nos? What does this tell us? Ku skohementu. That making choices. Ta importante. Is important. I si e ta importante. And if it is important to make choices. Nos mester buta importansia na dje. We need to give it its right importance. I studi'e. And study it. Pa asina nos por Skohe korekto i disidí korekto pa haña e resultado korekto. So that we can choose correctly, decide correctly to get the correct result. Dios su palabra ta bisa nos warda riba dje. Tin ora Dios ta bisa nos warda. Semper mi ta bisa hende Dios ta contesta oracion tres manera. Tres manera. Number uno, sí, Number dos, no. Ante number tres, warda. Si, no, of warda. Ya? Nos gusta esun number uno, ora Dios bisa si. Esun di dos, no, no papia mes. Nos no gusta se. Esun di tres, piyo ena. Dios ta usa ese mas tanto. Esun ku ta bisa warda. Awor ta importante, ora ku nos bisa, la nos bisa, bo bisa, bo, bo, bo, nos, nos, mi, mi yòmber ta train kachó. E ta bisa kachó, kom, bin. Of ta bisa kachó, warda. Ora kachó warda, e kachó tin ku para ketu. Warda, para ketu. Seka Dios e palabra warda no ta nifiká para ketu. Serka Dios, ora Dios bisa bo warda, ta nifiká warda i prepará bo mes. Ok? E punto ta, ora Dios bisa nos warda, ta mesun kos ku ora ku nos pone e timer, Pa asina e lokual ku nos ta kushi por kushi na e tempu apropiá. Oke. E lokual ku tin ku kushi, tin ku kushi na e tempu apropiá. Pero e situashon ta, e faktor di mas importante ta, e kos ta kla That's the key. Nos ta marca tempo den lo cual que nos kier. Dios ta marca tempo den lo cual que nos tin mester.